Yɛda Nyankopɔn ase ɛnnɛ nso sɛ ayɛ ne pɛ na ɔde ɛnnɛ da yi akyɛ yɛn. Yɛfa sɛ ne din nkutoo na aseda nka. Yɛhyɛ no anuonyam bebree, yɛma ne din so, na yɛka sɛ Awurade nhyira wo sɛ woagye adwa na worehwɛ THM TV anwummere yi. Abɔnnɔnum ne simma no ne kakra. Na ɛberɛ sei mu no yɛde m'apɔmuden dwumadie na ɛbrɛ wo wɔ yɛ THM TV so. Na yɛrefa saa ahonya yi a yɛanya yi so rekyea yɛn Apostle Moses Degani Omotepe, Leader of the Church Through to Heaven Ministry, ɔne ne hokani Sɔfo Maame Dinah ɛne abusuafoɔ nyinaa. Yɛka sɛ Awurade nhyira wɔn na ɔnyɛ wɔn kɛseɛ pa ara. Saa ara na yɛrekyea yɛn Prophet Richard Antwi, ɔne Sɔfo Maame Gloria ɛne abusuafoɔ nyinaa. Yɛka sɛ Awurade nhyira wɔn. Yɛkyea yɛn Evangelist Francado, Evangelist for Missions a ɔyɛ Accra District Pastor, Papa Awurade nhyira wo paa, wo ne Sɔfo Maame Doris ne abusuafoɔ nyinaa yɛka sɛ Awurade nhyira wɔn na ɔnyɛ wɔn kɛseɛ paa. Saa ara nso na yɛhyira yɛn General Secretary ɛyɛ Ɔsɔfo Kwame Adair Johnson, ae Papa Awurade nhyira wo paa, wo ne Sɔfo Maame Kɔkɔ Adair, Sɔfo Maame Awurade nhyira wo paa ne me nuanom no nyinaa yɛka sɛ Awurade nhyira wɔn na ɔnyɛ wɔn kɛseɛ. Yɛhyira yɛn asɔfoɔ no nyinaa. Ɛyɛ district pastors ne wɔn ahokafoɔ, ɛne afei nso yɛn pastors ne wɔn ahokafoɔ, yɛn elders, deacons ne deaconess. Awurade nhyira obi biara. Saa nso na yɛfa akwanya yi so nso ahyira yɛn asafo mu eh, asafo mma no nyinaa. Yɛka sɛ Awurade nhyira obi biara paa. Hofama ne atu ho akyɛ a Nyame nam mo so eh, di wɔn asafo mu no ɛyɛ yɛn fɛ dodo. Yɛka sɛ Awurade nhyira obi biara na ɔnyɛ obi biara kɛseɛ. Na yɛfa saa akwanya yi so nso ahyira Auntie Benedicta Moni paa. Aane seesei deɛ mapɔmuden yɛ producer baako no no aane awurade nhyira wo paa aunty bɛnɛ ɛne mapɔmuden crew no nyinaa yɛka sɛ awurade nhyira obi biara nyame ɛnam mo so ɛɛdi dwumadie a ɛso paa ɛnɛ nyame ayɛ adom sɛdeɛ madi kan aka no ɛyɛ mapɔmuden so ana na yɛadi ahyia mu yi na mapɔmuden mu no yɛhwɛ nyarewa ahodoɔ bi a ɛɛba so anaasɛ ɛwɔ hɔ Aane, ɛkwan a yɛbɛsi afa nyarewa no ano kwan, nneɛma a ɛha yɛn, yɛn, ɛfa yɛn apɔmuden ho, ne sɛ, ɛɛ, sɛdeɛ yɛbɛyɛ a yɛbɛsi ahwɛ yɛn apɔmuden ani so yie na atumi aboa yɛn ama yɛatumi anya apɔmuden a ɛsi pi. Ɛno nti na m'apɔmuden dwumadie ɛwɔ hɔ nom. Yɛhwɛ, yɛpɛ, ɛɛm, apɔmuden mu animdefoɔ, ɛɛm, ɛɛ, hɔ afutuo a ɛbɛboa yɛn. atumi ama yɛabɔ bra pa a ɛbɛma yɛanya apɔmuden pa ama yɛatumi de awie deɛ Nyame ahyehyɛ ama yɛn sɛ agyidifoɔ yi. Ɛno nti no, na dwumadie yi, deɛ yɛhwɛ sɛ ɛbɛyɛ no no, na ɛyɛ yɛn anigyeɛ na ɛyɛ yɛn ahohoahoa sɛ ɛnnɛ Nyame ayɛ adom, wama yɛn doctors, ɛne menka sɛ wama yɛn doctor baako wɔ yɛn show yi so na wasan ama yɛn ɛyɛ pediatric nurse wɔ yɛn show yi so. Na yɛhwɛ a, yɛwɔ month. of November mu na yɛhwɛ month of November no a yɛhu no sɛ ɛyɛ prematurity awareness month. Yɛka sɛ prematurity awareness month obi bɛbisa sɛ ɛno ne deɛn? Yɛkasa afa ɛyɛ premi anaasɛ yɛka preterm babies wɔn a eh, biribi nti eh, naawɔtwe dodoɔ a ɛsɛ sɛ wɔn di ansa na nka wɔba ateasefoɔ asase yi so no ɛndi na afei wɔaba Mputupuru no, ɛno na yɛrehwɛ ne ɛkwan a saa mmɔfra no bɛfa so atumi atena ase ne mpo deɛ a yɛbɛyɛ de aboa nkorɔfoɔ bi saa. Ɛno nti yɛhwɛ sɛ bosome yi nyinaa yɛto asi hɔ a yɛde rebɔ ɛyɛ Prematurity Awareness Month anaasɛ yɛde rebɔ pirimi ho dawuro paa. na aboa ayɛ nkuranhyɛ de ama afoforɔ, na aboa nso ama awofoɔ ani aba wɔn ho so, anaasɛ apemfoɔ, anyinsɛnfoɔ ani aba wɔn ho so, na mpo sɛ biribi saa hapen a, ɛkwan a wɔbɛfa so ama apɔmuden mu animdefoɔ rebɛboa ama biribi atumi atotɔ wɔn ano wɔ ano no, wɔahwɛ ayɛ no saa. Nti, ɛnnɛ no, ɛyɛ me ahohoahoa sɛ yɛanya MO, ɛyɛ Medical Officer

Thank you. Ae Awurade nhyira wo paa. Yɛnya mo wɔ yɛn show yi so sei a na yɛn ani agye paa. Na Doctor Rhoda nso mema Doctor Rhoda nso akɔ aba. Doc bakyɛ yɛma wakɔ aba. Awurade nhyira wo paa sɛ um, yɛto yɛn nsa frɛ wo na maba yɛn show yi so. Na ɛnɛ no sɛ yɛdi kan introduce yɛn guest yi na yɛpɛ akyɛw a yɛsrɛ sɛ Sɛ wo fri wo TV set no ho a mpakyɛw wo bɛtumi a follow yɛn live ɛwɔ ɛyɛ Facebook saa nso na wo bɛtumi a follow yɛn live ɛwɔ ɛyɛ YouTube na ɛno no wo bɛ search THM TV na wo de ahu yɛn live ɛwɔ hɔ nom na anaasɛ wo bɛtumi nso a follow yɛn live ɛwɔ TikTok TikTok no wo bɛ search THM TV Studios. Ɛɛm obehu yɛn wɔ hɔ nom na wa follow na wo de wo comment de aba ebia na wa fa pre minim bi pɛn ebia wo wɔ question bi a ɛfa pre term babies no ho anaa sɛ ɛɛm wa hu nnoɔma bi a ɛfa abɔfra bi a ɔwɔ saa pre term anaa ɔyɛ pre term baby a ɛɛm wo wɔ asɛmbusa bi wɔ ho a wo bɛtumi de afa hɔ de aba anaa wo wɔ adwenkyerɛ bi wo wɔ asɛm bi a wo bɛ pɛ sɛ wo ka a wobɛtumi de aba na megye di sɛ ɛbɛboa show no. Na saa nso na yɛbɛbue phone lines atom, yɛbɛma kwan ama wo nso abɔ awuram na wo questions no wode afa hɔnom de aba. Nti ansa na yɛnsɔre dwumadie no so no, na yɛn nyinaa yɛnya yɛn kyɛfa. Nti yɛsrɛ wo sɛ ɛne yɛn mmom ndi dwumadie yi. Na wobɛtumi nso de wo text message de afa 0541479344, 0541479344. Mpakyɛw ɛno sɛ wofrɛ a, yɛntumi mfa no mprempren nti yɛsrɛ wo a wobɛtumi de wo text message anaasɛ wo WhatsApp message de afa hɔnom na wode fa hɔnom ɛba a yɛbɛkan ama wo. Awurade nhyira wo sɛ wobɛyɛ no saa. Na yɛnkyɛ ho na ma yɛdi kan a introduce yɛ topic yi deɛ na yɛbɛpɛ sɛ yɛte aseɛ anaasɛ yɛhu. Um, nhwehwɛmu kakra a yɛayɛ ne deɛ mesua ɛfa preterm ho mehu yɛ yɛ sɛ sɛ yɛse yɛyi mmɔfra nson biara baako yɛwo no pirimi anaasɛ ne berɛ nnso ansa na yɛawo no. Nti mɛpɛ sɛ ɛɛ menhyɛ aseɛ mfiri Madam Donna hɔ na ɔmma yɛn ɛɛm intro anaa ɔmma yɛn nte aseɛ. Yɛka sɛ premature ɛɛm premature birth anaasɛ obi a yɛawo no pirimi a ɛɛ mepaakyɛw ɛɛ na yɛrekasa fa dɛn ho anaasɛ asekyerɛ ne sɛn? Na ɛyɛ ampa sɛ Erm yɛyi mmɔfra nson anaasɛ if you are to take seven children a one of them might be a preterm baby anaa? Mepakyɛw boa yɛn wɔ hɔnom ne saa. Yoo, mepakyɛw medase wɔ akwanya a eh Truth TV, Truth to Heaven TV mode ama yɛn sɛ yɛn nso so yɛmbra na yɛmbɛbɔ dawuro mfa prematurity ho especially eh bosome November a yɛrebɔ dawuro akyerɛ amansan nyinaa sɛ Yɛwɔ mmɔfra no bi wɔ hɔ a wɔn mmerɛ nsooɛ na wɔn nso aba wiase. Wɔn nso so yɛ nnipa, ɛnyɛ mhm. yareɛ na mmom mm. ɛyɛ biribi nti na ama no aba saa. Nea ɛdi kan, mɛpɛ sɛ mede nkyia kɛseɛ ɛbɛkɔ ama Pediatric Society of Ghana, okay. PSG, a yɛn nkorabata ɛwɔ ha sɛ PSG Kumase, mm. yɛn panyin Dr. Mate, wɔn kɔnfa nɔkye, ɛne University Health Services, Ken UST, okay. yɛn director, Dɔkta Ayisi Boateng, yɛn matron, Lady Diana, ne adwuma mu mpanimfoɔ nyinaa, yɛn pediatrician, Dɔkta Betty, Dɔkta Hammond, Prof. Enemel, Dɔkta Bavna, ne yɛn panyin, Sista Charlotte, ne Children's Ward, Pediatric Unit foɔ nyinaa, yɛde nkyea kɛseɛ refa True to Heaven TV so rema mo nyinaa ɛnɛ awiei, ɛne yɛn atiefoɔ nyinaa, TikTok, Facebook, ɛna YouTube. Yo, enti yɛn nkɔmmɔ anaasɛ yɛn dawurubɔ a yɛbɔ nyinaa, yɛse yɛbɔ afa prematurity ho. Enti yɛka sɛ prematurity koraa yɛ dɛn? Prematurity ne sɛ ɔbaa fa afuro na yɛnim sɛ sɛnea anka efiefoɔ yɛka sɛ nine months, nanso so no ba apɔmuden mu a yɛde yɛka sɛ Forty weeks nti ne nka wohwɛ mu paa nka yɛ ten months. Ten months okay. Na ɛno mu no na yɛka sɛ abofra biara a ɔbaatan bɛfɛ afuro na aduru sɛ yɛbɛwo no na nyinsɛn no ɛbɛtumi akɔ ara sɛ ɛkɔduru thirty seven weeks thirty seven completed weeks ne saa abofra no yɛwo no a. yɛfrɛ no sɛ ɔyɛ preterm, anaasɛ yɛka sɛ waba bere a na anka ne mmerɛ nsoeɛ, firi sɛ yɛhu ne sɛ nka ɔtwɛn kakra a, ɛfiri 38 weeks rekɔ no, ɛyɛ a na ɛboa, na afei nso so no, wɔn nipadua no akwaa bebree no, ɛtumi nyin kamakama, nneɛma totɔ nneɛma mu, ntini nsosɔ ntini so, na mogyatoa no. ayɛ mu na ɛyɛ brane ne nka afei waba nti abɔfra biara a yɛbɛwo no saa time no biara no yɛka no sɛ ɔyɛ preterm ɛne obi bɛbisa sɛ nkyɛ sɛ eh, yɛwo abɔfra nso so na sɛ eh, ɔyɛ ten weeks nso ɔno nso ɔyɛ preterm anaa mm. aha because makɔka sɛ thirty seven weeks mm. yɛ sɛ ɔmo mu firi hɔ saa ɛba efiti eh, na wɔtwe a obi ehu sɛ wafa eh, nyinsɛn mm. ɛkɔsi 37 paakyɛw daabi ebi mu wɔ hɔ a mogyatoa no koraa no ɛnhyɛ da koraa nda ne nnipa mm. biribiara so ate ase enti no mɛfa ne sɛ to da bi a ɛtumi ka ne sɛ ɛfiri 22 weeks mm. ba yɛ mmaa mu ha mpo no mpɛn pii nyɛ da biara sometimes 22 weeks no koraa no ɔmobɛba no wɔntumi nnyina. Nanso so yɛfa no sɛ, sɛ biribiara, all things being equal, biribiara totɔ n'akwam pɛpɛɛpɛ, nneɛma wɔ hɔ, nnipa ne nimdeɛ ne biribiara wɔ hɔ na woba twenty two weeks rekɔ no a, kɔsi thirty seven weeks, woyɛ preterm, yɛtumi hwɛ wo. na wonya nkwa. Wo nso wonyin tumi bɛyɛ te sɛ sɛnea yɛn nso so yɛte ha sei no. Nti nyɛ yareɛ, ɛnyɛ ehu, ɛnyɛ biribiara. Nti yɛka preterm a, anaasɛ premiere a, anaa prematurity a, saa na na yɛrepɛ akyerɛ. Oh, okay. Yɛka sɛ premiere a, saa na na yɛrepɛ akyerɛ. Madam Donna Weaver na yɛate ne nka no. Wakyerɛ yɛn mu ama yɛahu sɛ eh, akwadaa a yɛbɛwo no na eh, before thirty seven weeks no, anaasɛ eh, before Ae, sɛdeɛ ɔsi kyerɛ mu no, before thirty seven weeks no, na ne mogyatoa no biribiara nnya nwiee pɛyɛ na abɔfra no aba no, eh, saa abɔfra no na yɛka sɛ ɔyɛ preterm baby. Ɛm, Dɔkta Rhoda bɛpɛ sɛ ɔde biribi bɛka ho ɛfa preterm, eh, prematurity no ho a, ansa na yɛbɛtoa so de afiri hɔnom a. Okay, meda ase sɛ moama me akwanya yi sɛ menka biribi mfa preterm no ho. Sɛdeɛ Sister Donna kaeɛ no, Okay. sɛ wanwie, thirty seven completed weeks na sɛ ɔba a, yɛfrɛ no sɛ ɔyɛ preterm. Ba preterm no nso so yɛwɔ mu ahodoɔ bebree. Sɛ yɛka sɛ preterm a, yɛbɛtumi akyekyɛ mu bɛyɛ nnan. First one yɛ extreme preterm. Okay. Ɛyɛ wɔn a yɛwo wɔn before twenty eight weeks a in Ghana sometimes koraa yɛse ɔmo yɛ abortus but sɛ saa abɔfra no anaa saa fetus no ba na sɛ otumi survive a yɛ classify no ka preterm ho sɛ ɔmo yɛ extreme preterm sɛ yɛ babies delivered before twenty eight weeks ɛna yɛwɔ very preterm very preterm no yɛ mmɔfra a yɛwo ɔmo. After twenty eight weeks but before thirty two weeks so within twenty eight weeks to thirty two weeks na sɛ yɛwɔ abɔfra bi a ɛsɛ saa abɔfra no yɛ very preterm hmm. and then we have moderate preterm moderate preterm no yɛ mmɔfra nso a yɛwɔ ɔmo after thirty two weeks to thirty four weeks so wokɔwɔ abɔfra within thirty two to thirty four weeks a. That baby falls under moderate preterm. Then we have the late preterms, ɔmo deɛ mmɔfra a yɛwoo ɔmo before thirty seven completed weeks, ɛyɛ after thirty four weeks to thirty seven completed weeks. Nti saa na yɛtumi classify preterm babies.
Oh, okay. Ɛna.
Sɛ na yɛsi classify wɔn sometimes too based on their weight no. Okay.
Sɛ wɔn ba na sɛ abɔfra biara yɛ expect sɛ ne weight no ɛbɛyɛ within two point five to three point five and then four kg sɛ yɛwɔ akwadaa na ɔyɛ more than four kg. kg a ɔno yɛ um, big baby or fetal macrosomia ɛna mm-hmm. ɛwɔ abɔfra biara nso na ɔno nso yɛ less than three point five ana two point five ɔyɛ low birth weight okay.
nti for classification no yɛwɔ extreme low birth weight okay. ɛyɛ baby a ne weight no ɛyɛ less than thousand gram ɔno okay. yɛ extreme low birth weight ɛna yɛwɔ very low birth weight ɛyɛ nkwaraa a wɔn nso weight no yɛ less than

We have about one hundred and twenty eight thousand of our cases a wɔn nso yɛwɔ wɔn preterm. okay nti ɛno nso yɛ every year no. yɛ every year biara ghana. sɛ yɛwɔ mmɔfra one hundred and twenty eight thousand. no out of all the deliveries that we have in okay. the country. okay. one hundred and twenty eight thousand of them. Ɛna ɛnde up as preterm delivery. Oh okay okay okay nti nipa dodoɔ a wɔbɛwo wɔ afe mu no nyinaa no yɛnya pirimifoɔ nko ara one hundred and twenty eight thousand patwɔ saa na teɛ oh okay aha patwɔ. And then out of that no deɛ ɛyɛ ya ne sɛ saa fifty million worldwide no we have about one million of them a yɛ loose wɔn. to preterm and its complications and this makes preterm the leading cause of under five mortality. Nkwadaa a wɔnya ndii five years, yareɛ a ɛtumi kum wɔn paa yɛ preterm ne its complications. Mm. Nsunsuansoɔ a ɛdi sɛ yɛawowo awie aberɛ a wo mmerɛ anso. Ɛno wɔ soro koraa kyɛn malaria ne other infections. Wow.
Nti yɛhu sɛ preterm morbidity and mortality rate no ɛyɛ very high mm. a ɛyɛ affected Public health is not just Ghana, ewiase nyinaa. Preterm yɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛsɔ mu na yɛtumi boa mothers a wɔn wo mma a wɔn yɛ preterm. Oh okay, nti na kyerɛ sɛ ɛneɛ na preterm no yɛ adeɛ a ɛha mmɔfra nketewa paa, kyerɛ sɛ ɛfiri bɛyɛ yawo no ara de kɔsi bɛyɛ five years no sɛ ɔyɛ preterm baby a the probability sɛ ɔtumi firi asaase yi so ntɛm no ɛyɛ very high, mpakyɛw kyerɛ mu a. Na Aunty um Donna, dɛn na ɛkɔ ma saa adeɛ wei sɛ yɛba? Um, um, dɛn na ɛkɔ fa saa um, pre-term no ɛde ba? Um, ae, mpatsɔ bɔ ayɛ hɔnom ne kakra. Yo, mpatsɔ meda ase. Meda yɛ eh, doctor nso ase paa wɔ ne nkyerɛkyerɛ mu ɔde ama yɛn. Megye di sɛ eh, ehwehwɛmu no a na yɛka no, wodi kan kaa baako nti doctor yɛɛyɛ no wansa amfa anka ho sɛ mmɔfra seven biara a yɛbɛwɔ mu biara no baako yɛ preterm yɛdi yɛhyɛ yɛn nkɔmmɔ no ase no wodi kan bɔɔ so nti na ɛkyerɛ sɛ preterm no woka sɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛho hia anaasɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛnkɔ so a woboa ɛyɛ adeɛ a ɛrekɔ so a ɛnɛ yɛ a me ne woka sɛ yi bebree wɔ hɔ a yɛawɔ mu as preterms nti yɛka sɛ nkwadaa yɛ seven biara baako yɛ preterm a just imagine ɛnɛ look at hospitals bebree bɛɛ wɔ Ghana ha sei nkyɛ sɛ ɛnɛ yɛawo pretense bebree ɛnɛ koraa yɛte ha yi o mm. aha nti yɛnsan bra wɔ question na wobisa sɛ ɛdeɛn koraa na ɛma ne kɔba sɛ mm. abɔfra nka ne mmerɛ nsoeɛ na nso so waba asase so Yɛwɔ nneɛma ahodoɔ bebree. Mm. Ebi tumi yɛ abɔfra no ankasa ankasa. Mm, okay. Ebi nso so tumi yɛ maame no. So ate aseɛ. Mm. Aha, ɔbaatan anaa okura nyinsɛn no. Mm. Ɔno nso so nneɛma bi wɔ yɛfrɛ bi sɛ maternal factors. Oh, okay. Ɛno nso so tumi ɛyɛ ɛma abɔfra nka ne mmerɛ nsɔyɛ no. Etumi ɛba sɛ waba asase so. Ebi ne sɛ ɔbaatan a anaasɛ ɔbaa a wafɛ afuro a ɔwɔ ɛɛ eh, mogyaborosoɔ. hmm. a saa mogya borosoɔ no so yɛntumi nhyɛ da ntumi nsi ano kwan yie hmm. hmm. nti obi ka sɛ poorly controlled hpt in pregnancy so ate aseɛ apart from that no soso no yɛ wɔn nso so a wɔn wɔ esikyire yadeɛ so ɔho obi wɔ hɔ a na ɔwɔ dedaw obi wɔ nso a nyinsɛn no etumi kɔfa ba ebi ɛka sɛ pressure no soso no obi wɔ hɔ a na ɔni bi but onyinsɛn yɛ no etumi ɛma no ɛba. sɛ wanya pressure. Afei nso so no, yɛwɔ biribi te sɛ eh, pressure no, ne nsunsuansoɔ baako yɛfrɛ no sɛ eclampsia anaasɛ mm. pre-eclampsia. Mm. Ɛbɛkɔ akɔduru baabi ɛsiane sɛ pressure no yɛntumi nsi ano kwan yie no nti no, maame no ɛbɛtumi akɔba sɛ ɛnka eh, lay person anaasɛ yɛbɛtumi aka biribi sɛ ɛtɔ da bi wɔtumi nya biribi sɛ ɛtwa mm. so ahu ɛno nso so sɛ kɔba saa ne sɛ pressure no yɛntumi nyɛ mm. da bia ne pressure no wɔ soro saa ɛbɛtumi akɔba sɛ abɔfra no aberɛ a maame ne ɛrekɔ biribi yɛfrɛ no sɛ fit anaasɛ mm. saa eclamptic fit no mu no ɛbɛtumi aba sɛ abɔfra no ɔbɛba oh, so ate aseɛ apart from that Abaatan bebree anaasɛ mmaa a wɔafa afuru bebree no ara nkɔ clinic. Nti deɛ ɛkɔ so wɔ nipadua no mu mpo no, wɔnim. Nnuro a nka ɛwɔ so wɔnom na ɛboa no na ma nyinsɛn no yɛ dɛn, ɛtumi nyin kamakama no, wɔnkɔ. Wate aseɛ? Afei nso so yɛnhwɛe. Mmofra, teenagers, mmabunu, a anka wɔn mmerɛ koraa nsoo sɛ wɔsɔ wɔn wu o, wɔn nso so afa afuo. Saa nkorɔfoɔ no nso so no, ɛbɛtumi akɔba sɛ ɛsiane sɛ ɔno ankasa ne nipadua no, ɔbaatan ne nipadua no, ɛnyini fɔ nyinsɛn nti no, body no ntumi mboa no ma ne mfa abɔdoma no nhyɛ ne yafunu mu ankɔsi sɛ mmerɛ bɛso. Woduru baabi a, body no ara bɛgyae, ne honam abɔfra yi aba, ne mmerɛ nsoeɛ. Afei nso so no, Mmaa nso so a, wɔn nso so wɔn fie kɔ wɔn anim. Oh, okay. So ate aseɛ.
Mm. Ɛtɔ da bi efiri aduanan kɔ. Mm. Yɛn kaa sɛ efiri aduanan kɔ ntumi nwɔ. Ntumi nwɔ. Okay. Ɔhɔn mɛ nkaa saa.
Okay. Aha, because me kura next year me ba bɛ wo. Aha. Nanso so no saa nneɛma wei no etimi mm. ɛma ɛho kwan ɛma ɛɛ eh, prematurity. Mm. So birth no etimi ɛkɔ so. But yɛ ate aseɛ. Afei nso so ɔbaa wafa efuro a sɛbi sɛbi sɛbi. ɔnonom nnubɔne kakra anaa nsa, sigaret ne nneɛma nneɛma a ɛho nhia na ɛmboa nipadua no na afei nso ɛmboa ma nyinsɛn nyɛ dɛn ɛnkɔ so. Ɛno nso so no sɛ ɛkɔba saa a ɛbɛtumi aba sɛ abɔfra no ne mmere nsoeɛ nanso sɛ ɛsiane nneɛma a woyɛ ɛka nipadua wode ka nipadua no nti no na akɔba sɛ ɛwɔ so ɔba. Afei nso so Yɛtumi yɛfrɛ biribi sɛ placenta previi anaasɛ placenta abruptio. Sɛ abɔfra biara hyɛ yafunu no mu a, ɔwɔ nea yɛka no sɛ akyiri adeɛ anaasɛ awodeɛ no. Ɛno na ɛboa wɔn ma mmɔfra yi, wɔn mogyasɛm, wɔn adidie no adeade. Sɛ ɛkɔba sɛ ɛyi firi baabi a ɛwɔ sɛ na anka ɛda na ɛbɛtɔ baabi foforɔ a, ɛde asɛm aba pasɛ yɛate aseɛ mm. nti no saa placenta issues no ɛtumi de ba afei nso so obi wɔ hɔ a menim sɛ yɛate bi a obi bɛtumi afa nyinsɛn ɔsɛ dɔkta sɛ yɛn mbra no yɛbɛpam ma wodeɛ no ano aha borɔfo yɛtumi ka sɛ incompetent service mm. obi bɛtumi anyinsɛn ɔbɛfa afuro na nso so awodeɛ no ano no ɛɛ obi ka ɛtɔ bi ɔmo sɛ ayɛ mmerɛ Nti woyɛɛ ni na ɛregya wo, ɛpɛ sɛ abɔfra no ba. Ɛno nso so tumi ma preterm anaasɛ prematurity delivery no, ɛno nso so tumi ba so. Ɛna mmɔfra no ankasa ankasa ankasa nso a ɔhyɛ yafunu no mu no, ɔno nso so ɛtɔ da bi a na nneɛma nkɔ yie. Ɛbɛtumi akɔba sɛ Abɔfra no ankasa wɔ ne afasuo mu no, yɛfrɛ bi sɛ congenital malformations. Nneɛma bi anyinyini yie, nneɛma bi antoatoa yie, so ate aseɛ. Hmm. Nti na ɛno na ɛyɛ saa no a, ɔno akora ahyɛ mu koraa no a, woyɛ ne na ɔpɛ sɛ ɔpush ba because saa nyinsɛn no anaa saa yɛabɔdoma no wɔamfɔme yie, hmm. so ate aseɛ. Nti ɛno ɛkyerɛ bi a yɛwɔ ɔmo a yɛfrɛ biribi sɛ hydrocephalus, even sometimes spinal bifidus, bɛhu sɛ abɔfra no ɔbɛba na ebi a n'akyi ha sei no ebi a ebie, obi wɔ baabi a ne ti. Nti nneɛma bebree nso so wɔ hɔ. Ɛna mmɔfra no bi nso so hyɛ yafunu mu a yɛfrɛ bi sɛ fetal distress. Me ne wo ne eh, doctor yɛte ase yɛnhyɛ dɛ nhu. Ɛtɔrɔ bi a wobɛhu sɛ bi a biribi rekɔ so saa but Adekode pɔtee pamo saa abɔfra no koraa no, ebia wonhu because wobɛbisa maame no, wobɛhwɛ eh, ɔba, ɔba clinic fine, ne mfie no nka ɛyɛ mfimfini hɔ fine, ɔnnom cigarette, ɔn, ɔnnom nsa, biribiara da n'akwan so, nanso so abɔfra no hyɛ mu na kikikikikikikikikikikikikiki, ne home retua, nti na ɛwɔ sɛ yɛyi abɔfra no so ma ne ba. Nti ɛno bi wɔ hɔ koraa deɛ yɛ koraa yɛnnim kwan a ɛbɛfa so a ɛbɛba, nanso so I think sɛ wei ne nneɛma kakra a mɛtumi abobɔ, menim sɛ doctor nso so de bi bɛsɔ so a. A, deɛ ɛma mmɔfra yɛwo wɔn aberɛ a nka wɔn mmerɛ nnsoo yɛ, nti mɛgyae na doctor nso de bi asɔ so. Ok, ansa na doctor de bɛsɔ so no, mepɛ sɛ yɛ kae ahwɛfoɔ sɛ yɛ stream live wɔ yɛ Facebook, saa nso no yɛ stream live wɔ yɛ ɛɛm YouTube, bio nso yɛ stream live. Ɛwɔ ɛyɛ TikTok na TikTok wo bɛ sɛkye THM TV studios na Facebook ɛne ɛyɛ YouTube ne deɛ wo bɛ sɛkye THM TV na wo bɛ hu yɛn wɔ hɔ mpakyɛw wo bɛtumi a like na wa share na ɔde wo comment nso aka ho na wo comment no yɛ bɛ kenkan ɛde ama wo na yɛ sɛdeɛ yɛ si ɛhwɛ no ɛnɛ yɛ hwɛ prematurity anaasɛ premature child birth anaa premature delivery ebi nom nso ka no sɛ premature birth. Ae, ɛno ara na nnɛ yɛrehwɛ. Na we are in the month of prematurity awareness. Ae, prematurity awareness month mu na yɛrehwɛ. Yɛka prematurity a, yɛ mpakyɛw, deɛ yɛkasa fa ho ara yɛ ɛyɛ pirimi pirimi, anaasɛ wawo abɔfra berɛ a ne berɛ nsoeɛ. Na yɛahu sɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛha adwene pa ara yie. Ɛno na ɛrekum mmɔfra bebree no ara a, anka wɔn nnya nyaa five years koraa, anaasɛ mmɔfra a yɛawo wɔn. wɔn de kɔsi bɛyɛ five years. Deɛ ɛka sɛ yareɛ ku wɔn paa anaasɛ ɛhaw a ɛha saa mmɔfra yi paa yɛ wɔn a mekasɛ yɛwoo wɔn berɛ a na wɔn berɛ nsoeɛ no. Ɛno de dodoɔ no ara rekɔ asamando. Na ɛyɛ adeɛ a yɛbɛtumi abɔ ahwɛ na yɛatumi ayɛ ho biribi. Ɛno nti na yɛrebɔ ho dawuro mprempren no. Na yɛrekae Yahwɛfoɔ, sɛ yɛsrɛ wo a, nsɔre mfiri TV no ho na gye adwa na follow yɛn, na yɛgye di sɛ ɛbɛyɛ mmoa de ama wo paa. Na eh, Aunty eh, Donna ɛrekasa no, wama yɛahu sɛ eh, deɛ ɛkɔfa saa premature, eh, premature childbirth yi ɛba no, eh, dodoɔ no ara deɛ ɔkaeɛ a na ɛyɛ me nwanwa koraa baako yɛ sɛ, sɛ ɔpemfoɔ no ara se wonom nsa na wosan eh, fa drugs no, Ɛyɛ adeɛ baako a ɛtumi de saa ɛhaw no ba. Ɛno nti woyɛ ɔpemfoɔ na wonom nsa, wofa nnubɔne a, ɛyɛ adeɛ a ɛbɛtumi ama woanya pirimi. Na wobɛha abɔfra no na wo ara nso wobɛha wo ho. Nti yɛtu yɛn ho fo. Ɛna afei nso deɛ ɔkaa baako a ɛyɛ ɛhaw kakra nso yɛ sɛ over forty plus na wɔwo no. Ɔno nso ɔse ɛno ɛbɛtumi aba sɛ ɔbɛtumi anya pirimi. Na ɛnkyerɛ, ɛno no nkyerɛ sɛ obi a wanya forty plus rekɔ ntumi nwo but Erm the probability sɛ obi a wanya forty plus rekɔ wo na ɛbɛyɛ pre term no wɔ high ɛna bio nso ama yɛahu sɛ ebi a mogya borosoɔ bi anaasɛ wɔn a ne titiriw ɛɛ ɛɛ wafa yafunu na nso onkɔ hospital onkɔ ANC ɛɛ mode hyehyɛ fie otenatena hɔnom no ɛɛ no nso yɛ adeɛ a yɛtumi kɔfa ɛyɛ prematurity no anaasɛ premature childbirth no. de ba. Ɛɛm, dɔkta de kakra bɛsɔ so. Asam yɛahu sɛ ebi nso koraa na mmofra no ankasa wɔn home te wɔn yafunum. Dɔk, pakyɛ nti dɛn bio na etumi kɔfa saa premature childbirth yi ba? Okay, from deɛ Aunty Dona aka no nyinaa, deɛ kakra a mede bɛka ho yɛ intrauterine infection, berɛ a ɔbaa no nyam na sɛ ɔnya infection bi te sɛ UTI anaasɛ chorioamnionitis a ɛyɛ infection a ɛ affect amniotic sac no a ɛ protect baby no. Sɛ abɔfra no bi anaa mother no nya saa a, ɛ increase ne risk sɛ ɔbɛnya preterm delivery. And also multiple gestation, te sɛ obi nyem ntaafoɔ, yɛnim sɛ yɛn mu bebree yɛpɛ sɛ yɛwo ntaafoɔ, it's a good thing but ɛwɔ risk factors, ɛ increase wo risk factor for preterm delivery. Nti sɛ obi nyem triplets, Na obi wɔ twins a, deɛ ɔwɔ triplets no, ne ɛɛm ne risk factor for preterm delivery yɛ very high compared to obi a ɔnyem twins because the pressure in the amniotic fluid in ɛɛm triplet gestation no ɛyɛ more than twin gestation and then nkorɔfoɔ a wɔyɛ IVF because.

ɛno deɛ ɛtumi yɛ adeɛ bebree kɔ so maame no sɛ wonni sika a wode bɛhwɛ w'apɔmuden yie nkɔ antenatal nti sɛ biribi rekɔ so koraa yɛnhu ebia na wɔwɔ factor for preterm no nti low socioeconomic status nso so increase wɔ risk factor for preterm delivery oh, okay. mothers who are malnourished they are anemic Ne nyinaa nso tumi kɔɔse preterm delivery. Dɔk, ɛnneɛ na yɛnka nso so sɛ sɛdeɛ Aunty Donna kaeɛ no, dodoɔ no ara nso yɛ wɔn a wɔyɛ teenagers a wɔkɔfa saa nyinsɛn yi nti, ɛno no na ɛma saa socio-economic problems yi nso de ba mu no. Na na wokyerɛ mu ara nti, ɛnneɛ na ntaafoɔ sɛm no nso, ɛyɛ adeɛ a ɛtumi ma wowu pirimi. Na dɛ ɔkɛ dɛ ma mebisa sɛ nti ntaafoɔ biara na ɛyɛ pirimi anaa? Oh ɛnyɛ ntaafoɔ biara na ɛyɛ pirimi. Sɛnea yɛdii kan kae ba most of them ɛyɛ premature babies. Okay okay okay okay Awurade nhyira wo paa. Na Aunty Donna mpakyɛw ɛm courses no wobɛpɛ sɛ ɔsan de bi bɛka ho anaasɛ yɛnhwɛ risk factors no nso a ɛm sɛ nti yɛwo obi na ɔyɛ pirimi a ɛm ne risk factors no bi yɛ dɛn ɛm deɛn na ɛma no yɛ hu? Yoo pakyɛ meda ase. Sɛ yɛwo obi na ɔyɛ preterm a, ɛɛ mɛtumi aka sɛ ɛyɛ hu sɛ ɛnyɛ hu saa. Oh okay.
Kane no na nimdeɛ ɛwɔ fam na sɛbi sɛbi ɛɛ nneɛma koraa yɛde bɛhwɛ mmɔfra yi mpo no na ebi nhyɛ da nni hɔ. Ahaa nti sɛsei ɛɛ mpɛn pii mu deɛ ɛɛ mɛtumi aka sɛ Ghana sɛ yɛwo obi na sɛ ɔyɛ preterm a, ɛyɛ hu deɛ but ɛnhyɛ da nyɛ hu oh, na nneɛma a ɛbɛma aha adwene bebree a saa mmɔfra no ɛɛ yɛde wɔn compare mmɔfra a nka wɔn mmerɛ so yɛ no wɔn ani a ebi ne sɛ saa mmɔfra no bebree no sɛ mpo obetumi sɛ nka ɛɛ yɛfɛ bi sɛ cycling reference so ɛho sɛ ɔretwe. nufo anaasɛ wɔn ko adeɛ mpo no, wɔn deɛ wɔ fam.
Apart from sɛ ɛno wɔ fam no, sɛ wɔmene adeɛ nso so no, ɛno nso so so no, swallowing reflex ɛno nso so wɔ fam. Nti saa mmɔfra no, wɔn adidie ɛyɛ ana ɛyɛ ɛtɔ Ti ma kakra nti ɔwɔ sɛ dabiaa no yɛ sɔpɔte wɔn nti daa yɛ srɛ sɛ maamefoɔ no wɔn ma nufo anaasɛ mpo no yɛ bɛ paase tube bi so ahu ne yɛ de wɔn aduane afa mu afei nso saa mmɔfra no nso so no wɔn rake fastet na ebi nso so yɛ ka biribi sɛ ɛɛ hypo third year. Okay. Mm.
Okay. Saa mmɔfra no bebree naa bɛba no, wobɛhu sɛ yɛwɔ adipose tissue ɛwɔ obiara skin yɛ ase. Mm. Ɔmo deɛ no, ebi koraa bɛba no na ebi ni hɔ. Mm. Depending on time a ɔreba. Mm. Aha, obi nso kakraa bi. Nti no, ɛma ɔmo ntumi ɛnregulate wɔn temperatures, mm. nipadua no ntumi nhwɛ wɔn ahohyeɛ ɛna wɔn ahonyunu no ntumi nyɛ ne yie mm. nti wɔn ani bɛba ho so na ne ho ayɛ nyunyunyu mm. woyɛ sɛ wɔboa ne pɛ sɛ ne ho nyɛ hye na ne ho ayɛ hyehyeehye mm. fi sɛ nneɛma nka bɛboa obi sɛ thermal regulation no ebi nhyɛ dɛ ni hɔ nti ɛno nso so yɛ anada risk ne bi no no ɛɛ apart from that no nso so no saa mmɔfra koro yɛ yi Esiane sɛ wɔntumi mmɔ ko adeɛ na wɔntumi mmu no mmene nti no, da biara n'asikyire mpɛn pii no ɛyɛ a na ɛwɔ fam. Saa nneɛma yi a ɛbobɔ so nyinaa ɛbɛtumi aku wɔn simple ahaa but yɛbɔ Awurade mpaeɛ ne adwumaden ne nimdeɛ nti no yɛhu sɛ ɛyɛ a na owuo no ntaa mma ahaa. Apart from that no nso so no, Saa mmɔfra koro yi ɛ, wɔn bɛba no na wɔn home ɛtɔ atwe because mm. lungs na ahrawa no ɛnyini yie. Oh, okay. Ahrawa no ntumi ɛnyini. Mm. Nti na ɔno ankasa no obi ka wɔ so wɔn de ne ho mm. na ɔsan ba bɛyɛ adwuma. Yɛhwɛ ahome ɛyɛ adwuma paa. Nti ogyae sɛ ɔbɛ ɔbɛdidi ɔbɛyɛ sie na ɔde ne nyinaa akɔ home a wɔde ne ba ho so no na afei ne nipadua no koraa no abrɛ. Saa mmɔfra no bi ho sɛ ɔbɛba no ne home atɔ ape. Enti yɛ a yɛboa wɔn. Wobɛhu sɛ yɛde mframa kakra asi wɔn so. So wate aseɛ? Ɛfa wɔn temperature no nso so. Wobɛhu sɛ wɔbɛba nti wohu abɔfra biara preterm biara bɛkɔ baabi a yɛhwɛ wɔn no na wɔhyɛ machine bi mu. Aha. Yɛa yɛfrɛ no sɛ incubator. Aha. Yɛde saa mmɔfra no nso hyɛ mu. Na biribi nso yɛfrɛ biribi sɛ apnea. So. Apnea. Apnea. Okay. Ɛno ne kyerɛ sɛ ɔno ankasa wɔn home no Me ka sɛ ɔmo home tɔ ape, respiratory distress ɛwɔ hɔ. Mm. So ɔho ne yɛsan fɛ biribi sɛ apnea. Mm. Ɔno a ɔhome no, ne werɛ tumi firi ne ho. Mm. Sɛ sɛsi a no, ɔni ne maame yam. Okay. Ɔwɔ yɛfunu mu a, nka ne maame placenta ne ɛyi no, yɛfɛ ne sɛn cord no. maame no home ma no, ɔsan produce a lot of red blood cells a ɛno nso so no ɛcarry oxygen nti kyɛ sɛ ɔmo nhyɛ da nyɛ hwee nti ɔmo yɛnya wom na ɔmo bɛduru a yɛa na ɔmo werɛ firi ɔmo ho oh, so ɛho nti nneɛma bebree ɔmo ntumi nyɛ nti ɔno a ɔtumi home a bɛhu ase wɔ agya bɛyɛ one minute two minutes na ɔda hɔ ɛyɛ na yɛ nika sɛ but ne nyinaa yɛ nneɛma a yɛ sɛ sɛbesɛbe obi kan sɛ ɛnyɛ sɛ nimdeɛ na aba ne nimdeɛ nso so no, yɛwɔ nkurɔfoɔ a yɛn nso so no yɛate ato yɛn ho sɛ yɛbɛhwɛ saa mmɔfra yi a, wɔtumi wu just like that. Ahaa. But Nyame adom, yɛsei yɛ yɛresua. Biribiara nso so yɛ aba a yɛrebɔ ho dawuro yi. Dawuro yi, okay. Ahaa. Ɛna sɛ ɛba eh, nneɛma a yɛde hwɛ wɔn nso so a, sɛsei Nyame adom, baabi mpo a ebi nni no, Wɔtumi yɛ ntɛm de ba baabi a ebi wɔ ma saa mmofra yi, etumi sɔ wɔn mu. Na ewu a dɔkta dii kan kaa ho asɛm no, mm. saa over one million no, so ahu na mm. ɛso te nkakra nkakra. Yɛnim sɛ ɛnkyɛ ɛso bɛte yɛgu so. Nti patro media na dɔkta nso so ɛde bi asɛs. Na ɛso te nkakra nkakra na ansa na dɔkta de bi bɛsɔ so no na yɛpɛ sɛ yɛhu na dɔkta ɛka eh, risk factors na na ɔnka mfa ɛyɛ Em physical features no ase na aunty em Dona nso reka biribi saa ɛfa ɛyɛ wɔn physical features no ho sɛ wɔn ntumi nhu me yie ne mpo em eh sa tissue no a ɔse ɛwɔ hɔ nom Adipose adipose ahaa nti adipose no a ɛbɛ regulate wɔn temperature no ɛni hɔ nom yie no nti no em ne nyinaa yɛ adeɛ a I think sɛ it will be the features of ɛyɛ preterm baby nti doc patrɔ wo ma yɛn risk factors no kakra na ka wode ɛyɛ em features no anaasɛ wɔn physical features no bi nso ɛka ho ɛde ama yɛn. Okay, so just to correct something, sisi a deɛ yɛduru so no yɛ complications of preterm. Oh, okay. Risk factors na yɛde kan kan yɛ sɛ twin gestation, eh, multiple gestation. Oh, okay. So the auntie donna kan yɛ about feeding. ɛne ɔmo weight ne issues ne nyinaa respiratory distress ne nyinaa yɛ complications a ɛtumi ba with the preterm just because you are a preterm no wotumi anya those complications okay. nti abɔfra bi a ɔyɛ preterm wobɛkɔ first thing yɛ ɔmo size no ɔmo looki very small in the extreme low birth weight a woanhwɛ koraa ne weight no a loaf of bread koraa ɛbɛso akyɛn sɛneɛ akwaraa no teɛ nti wohwɛ ɔmo a ɔmo looki very small and tiny and then their skin too looks very shiny and then it looks rubbery because ɔmo nni enough adipose tissue no nti and sometimes you can see distended veins ɛwɔ ɔmo body no ho and then another thing sɛ ɔmo wɔ hair bi a ɛnyɛ the normal hair a term babies wɔ ɛno yɛfrɛ no lanugo hair ɛba ɛyɛ kakraa bi ɛnn ɛndɔɔso and then their genitals are under develop. Especially for mmarima no, wohwɛ wɔn scrotum ne wɔn penis sɛnea esi teɛ no a, ɛyɛ very small. Ɛnte mm. sɛ wo compare baby a oduru ne time so yɛ. Nti back to the complications, preterm babies are prone to infections mm. because they don't have a matured immune, immune system. Wɔn sa. Wɔn time nduru nti antibodies a ɛwɔ sɛ ɛbɔ wɔn ma wɔn fight infections no ɛwɔ fam mm. ɛsene

but it has a time a ɛbɛ closi, sɛ wo duru term na yɛ wo wo a it closes on its own but because sɛ wo yɛ preterm wo time anso na yɛ wo wo aba nti some of them ɛnclosi
nti ɛno nso so wo ba na sɛ yɛ assessi baby no bi na ɔwɔ saa congenital heart disease no bi a yɛ wɔ ne management ɛwɔ hɔ nom and then still with the complication deɛ yɛ di kan aka ho asɛm nyinaa respiratory hypoglycemia hypothermia ne nyinaa yɛ short term complications and then for extreme preterms yɛwɔ adeɛ bi nso a yɛfrɛ no intraventricular hemorrhage because their brain is not well developed wɔn cap eh, capillaries na ɛyɛ type of blood vessels no ɛyɛ very thin and then sometimes it can break easily so for extreme preterms Before twenty eight weeks and then twenty eight to thirty two weeks ɛ very preterm no ɛtumi ma mogya ɛgyina wɔn tiri mu nti ɛno nso so yɛ adeɛ a sɛ if a baby has that a ne level of consciousness ɛkɔ fam ɛtumi ma ɛsoro ɛka abɔfra no and then if you don't manage it well we can lose that baby Then for the long term complications no nso, sɛ baby no ɛrenyini a, yɛfrɛ biribi developmental milestones mm. a ɛkyerɛ sɛ akwara a wadi three months otumi ɛwɔ sɛ onya neck control mm. by six months some of them can sit without support mm -hmm. na odi nine osua sɛnea obe nine months osua sɛnea bottom shuffling ne sɛ ɔkorɔ mm. na afei by one year ɔsɔ adeɛ mu gyina na otutu ne nan baako baako. Preterm sometimes ɔmo deɛ no yɛ delayed. Mm. Ɛnkyerɛ sɛ ɔmo ntumi attain those milestones no. Okay. But as a mother you have to understand sɛ saa wo baby no ne deɛ no ɛbɛkyɛ kakra. Mm. Nti ɛno nso yɛ another thing and then retinopathy of prematurity they have it's a condition that affects their eyes. Mm. And so sɛ yɛyi abɔfra Yɛ discharge babies no bi a, we have a criteria, sɛ wo baby no falle within that criteria a, ɛwɔ sɛ yɛ assess no for that retinopathy, na sɛ ɛwɔ sɛ yɛma aduro a, yɛ treat no immediately without waiting for the baby to develop the retinopathy in the in their later stages and also. with their cognit eh, cognition wɔn kɔ school a learning abilities no sometimes ɛwɔ fam kakra Hey, saa mo. but we have some preterms a wɔn yɛ very Wɔyɛ very intel bright, intelligent ne nyinaa gyina sɛnea yɛbɛsi a- amanage wɔn in their acute stages sɛ yɛwɔ a abɔfra no ba a sɛnea yɛbɛsi amanage wɔn no affect wɔn progression Sɛ wɔammanage no yie a, some people even end up with cerebral palsy, which affects their motor and then other developmental aspects. No, mɛpɛ sɛ yɛ ɛnna na yɛde bɛwura ɛyɛ how to manage ayi, na kyerɛ sɛ yɛwo abɔfra preterm a, yɛbɛtumi amanage yɛ a, kyerɛ sɛ ɛbɛma ɔno koraa no, ebia yɛnhu sɛ ɔyɛ. Pretend baby, anaa mpakyɛw ɛnte saa? Ae, ɛte saa. Nti ɛneɛ na mpakyɛw ɛkwan bɛn na yɛbɛfa so a yɛbɛtumi a manage ɛyɛ saa pretend babies no? Asɛ mate sɛ na wo wahyɛ aseɛ rekasa fa ho and sɛdeɛ osi kaeɛ no obi wɔ hɔ koraa na ne cognitive no ɛwɔ fam anaasɛ um, ne, ne intelligence ɛwɔ fam due to ebia saa preterm yɛ anaasɛ prematurity a um, wama mate aseɛ sɛ ebinom nso yɛ bright ebi yɛ intelligent nti na saa nipa yi ebɛtumi aka sɛ Wɔn ani gyee no yie nti na ama no abɛyɛ saa anaa? Na ɛte saa ɛneɛ na sɛn na yɛsi manage saa preterm babies no? Okay, nti the management of preterm delivery anaa preterm babies no, it starts from before a yɛbɛwo abɔfra no. Okay. Because we notice that some of the risk factors te sɛ hypertension ne ne di eh, uncontrolled diabetes ne nyinaa, yɛ detect no early during pregnancy.

we yɛ wɔ yɛ protocols a ɛwɔ sɛ yɛ follow okay ti yɛ gye abɔfra no a we have to um, keep the baby warm help them to breathe nti sɛ yɛ gye ne nyinaa before delivery too you are supposed to inform your pediatric team na mm. wɔn prepare awaiting the baby. Okay. Because we are, we are going to keep such a baby in the neonatal intensive care unit. I have tried to show say Niku. Niku. Into abofra ne ba Yɛ bɛ manage complications no first one ɛyɛ their issues with thermoregulation nti ɔm abɔfra biara ba na ɔyɛ preterm a you're supposed to keep the baby warm by using a an incubator nti yɛde baby no bɛ hyɛ incubator mu ɛno boa ɔm with their temperatures and then sometimes to ɔba foforɔ a yɛde no to radiant warmer ase before we transfer to the incubator then. Mepɛ sɛ yɛhu incubator no ne sɛdeɛ ɛsi teɛ nti nka yɛn MCR foɔ bɛtumi de incubator no ato so ama yɛn asɛ yi ma berɛ a doctor ka sa fa ɛyɛ how to manage ɛyɛ preterm babies no nti doc na kyerɛ sɛ yɛwɔ obi na ɔyɛ preterm baby a yɛbɛtumi amanegye ebi ne sɛ yɛde no to incubator mu ae ansa na wɔde wei no bɛba screen no so no mpakyɛ toa so nti yɛ incubator no incubator no bi nie okay. so wobɛba yɛ hɔ wɔ K University Hospital no we have a number of them are babies neba yɛde ɔmo to mu okay. and then those who are uh, we also have KMC your friend no kangaroo mother care oh, okay ɛyɛ adeɛ a yɛ yɛde abɔfra no maame anaa papa anaa any relative who is ah. available to support the parents no. okay i think sɛ no nso pictures wɔ hɔ a yɛbɛtumi a demonstrate eh. nti mcr bɛtumi de saa pictures no nso ato hɔ Maame no a ɔm ɔde ne ba no ahyɛ ne bo so no, ɛno ne kangaroo no? Mother care. Oh, But okay. sisi a fathers no bi nso yɛ Oh, okay, KFC. It's okay, not okay. just I think limited to sɛ the mahu mothers.
father bi nso a ɔno Fathers nso. yɛ KFC. Oh, okay. Ɛno yɛ dɛ paa. Oh, I see. Kangaroo Okay. father care. Oh, okay. Nti KMC no kyerɛ sɛ yɛhyehyɛ akwadaa no with just light clothes but you the mother or the father no wode ne bɛhyɛ wo nofo ntɛm Okay. and it helps sɛ ɔ- ɛwɔ ɔmo heat regulation stimulation no because mm. wo warmth no ebi bɛ ka abɔfra no mm. and then it also stimulates them to breathe that apnea yɛ di kan ka ho asɛm no woyɛ kmc a wo baby no ɔntaa nya apnea because mm. as the mother or the father is breathing no stimulate abɔfra no ma ɔno nso so ɛhome oh, okay. and then kmc is also important because it um, it helps with bonding mm. sɛ akwara no da ne maame so ɔda ne papa so mm, ne nyinaa ɔkasa kyerɛ papa yɛ ayɛ ade o ayi okay ɛkasa kyerɛ abɔfra no okay and it also helps with their weight gain. Okay. Because so the DA now the nation on ma. So for thermal regulation, no, eh, KMC, any in, the use of incubators. Oh, okay. And then also with the respiratory distress, Yɛkaa sɛ because their lungs are not well developed, mm. yɛwɔ substance bi a ɛwɔ yɛ lungs na yɛfrɛ no surfactant. Ɛno na sɛ around 28 weeks to 32 weeks ɛna ne production in the body ɛhyɛ aseɛ. Mm. By 35 weeks we have large amount of the surfactant. Mm. But because most babies come before surfactant ne yɛ enough ne nti ɛna ɔyɛ a wɔn nya saa respiratory distress no. And so if you can afford surfactant na we have medications wɔ hɔ nom a yɛtumi kɔtɔ ɛma abɔfra no there is another medication a yɛfrɛ no caffeine citrate a sɛ wo yɛgye akwara a ɔyɛ preterm a yɛde ma wɔn to help with the apnea ɛne respiratory distress no and also we have to give oxygen therapy Oxygen therapy depending on the level of the respiratory distress. But we bɛka sɛ yɛka respiratory distress a na ɛyɛ nneɛma bɛn na ɛda adi? Mm. Abɔfra no bɛba ɔhome ntɛntɛm. Wobɛ count ne respiratory rate na ɛwɔ soro. Wohu sɛ ne home no, baabi a ne ribs no wɔ no ɛka kɔm. Mm. Na wohu sɛ abɔfra wei deɛ ne home no nyɛ.

supporte babies no ɛma wɔn home. Nti na kyerɛ sɛ sɛ obi wo preterm baby a nipa no yɛbɛtumi amanage ne ba no ama akyerɛ sɛ ɛm ɔbɛtumi anya ahoɔden koraa na deɛ yɛrekeka yi nyinaa yɛ nneɛma a ɛtumi yɛ a ɛboa ɛma saa abɔfra no nya ahoɔden mpakyɛw dɔkta saa na ɛteɛ? Mpakyɛw ae nti sɛsi a preterm ɛnyɛ hu te sɛ kane no biom okay because mfidie ne knowledge we have doctors there a ɛne yɛ nurses ne midwives a ɔmo boa yɛn ma yɛhwɛ yɛn preterm babies. Another complication a yɛkaa ho asɛm yɛ feeding difficulties. Hmm. Aunty Donna kaa sɛ ɔmo ntumi ɛnsakoo yie ɛna ɔmo hmm. swallowing no nso so ɛwɔ fam. Hmm. Nti sɛ yɛwo baby a yɛ asɛse o depending on the gestational age ɔmo very preterms no sometimes we have to pass a tube for feeding yɛfrɛ no ng tube oh, yɛde bɛfa ɔmo hwene mu akɔ akɔto ɔmo stomach no. sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ mother no nya breast milk a yɛde bɛfa tube no mu na ama akwaraa no then every day will be assessing sɛ is it improving till the time a yɛbɛtumi ayi tube no koraa ama abɔfra no akɔ fie then we also have cup feeding for wɔn a wɔyɛ very stable na wɔtumi swallow kakra no nti mother no de akwaraa no bɛtoto no fo a na ɛno nkyerɛ sɛ sɛ akwaraa no hyɛ ngye tube anaasɛ yɛyɛ cup feeding a ɔmfa no ntoto ano koraa you still have to let them learn how to suckle but it's just that it's with time oh, okay nti before mother no nso bɛnya breast milk no yɛde nsuo esi wɔn so a sugar eh, dextrose ɛwɔ mu to help them whilst we are waiting for the mothers to start breastfeeding and then giving us breast milk we encourage the use of exclusive breastfeeding oh, okay For preemies we don't encourage the use of formula feeding at all. Mm, Doc Mpacho, yɛn nka no hwee ne yie paa wɔ hanom sei no nti sɛ yɛma yɛn ma no nofoɔ ankanka ne ɔma a yɛawo ɔmo preterm no ebinom nso se preterm foɔ deɛ daabi yɛn ma ɔmo nofoɔ koraa nti oh. Mpacho yɛn nsa yɛn nsa nsi hɔnom no so bio. Free terms de ɔmo koraa na ɔmo hia no foɔ nkoaa okay sometimes our mothers are worried about the weight mm. but we are exclusive but we've seen results mm. so we know what we are talking about we've had some patients who are twins mm. ɔmo yɛ preemies ɛnso ɔkɔyɛ exclusive ɔbɛba no six months time wohu baby no a wontumi identify ɔmo koraa sɛ na ɔyɛ preemie because deɛ nti a yɛka sɛ formula feeds ne nyɛ for preterms ɔmo gut ne ne ɔmo digestive system no ɛnyɛ mm. well developed mm. but the for breast milk ankasa deɛ they are able to digest, digest it well it. Okay. formula no issues ɛyɛ eh, infection sometimes the way esi prepare no no mm. yɛ contaminate adeɛ no koraa ansa na akɔ gut ne mu. Mm. Nti ɛkɔn nso so a sɛ infection ɛwɔ mu a body no will try to react. Sometimes they get some complication a yɛfrɛ no necrotizing enterocolitis. It's a surgical and medical emergency. Sɛ w'anba ntɛm ama yɛ an initiative management for such a baby a you may lose your baby before even coming to the hospital. That's why we don't encourage the use of formula feeds in our preterm babies. Nti na kyerɛ sɛ yɛkyerɛ mu a. Sɛ worema wo mma no konkom aduane a, yɛayɛ sɛ ɛyɛ konkom aduane no deɛ, woyɛ ɔyɛ pirimi pa a, ɛnde yɛn mfoa yɛn mfoa so koraa anaasɛ yɛn nsosɔ so. Yɛkyerɛ sɛ yɛmmɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛn awofoɔ no, mmaa no titiriw, bɛma ɔmannonofoɔ. Erm na nkanka ne ɔn a yawo ɔmo preterm no. Doc Awurade nhyira wo paa na erm yɛpɛ sɛ yɛhu how to yɛhu how to manage it yi deɛ erm yɛpɛ sɛ yɛnya measures a yɛde bɛ reduce ɛyɛ preterms no anaasɛ yɛpɛ sɛ yɛhu kwan a yɛbɛtumi afa so a yɛbɛte so ne ɛso nsunsuansoɔ ne complications ahodoɔ a ɛyɛ preterm no de ba. Nti Aunty Donna, pakyɛw boa yɛn wɔ hɔnom no kakra. Kwan bɛn na seesei yɛahu afa primi no ho kakra a, yɛahu premature birth no, child birth no, yɛahu afa ho kakra. Nti yɛpɛ sɛ yɛhu measures a yɛde bɛ reduce prematurity no anaa sɛ premature child birth na ɛne ɛho complications nyinaa no mpakyɛw boa yɛ wɔ hɔ nom ne kakra. Yoo, mpakyɛw meda ase. Ɛɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi ama premature delivery anaa prematurity rate no akɔ fam no, obi ka ebi wɔ hɔ a ɛnyɛ nea ɛwɔ me ne wo nsam. Nanso so nnipa afa mu deɛ, nea yɛn nyinaa yɛbɛtumi ayɛ ne sɛ Ɛɛ, yɛrefrɛ mmabunu a, yebetumi asrɛ sɛ nka babunu biara benya abotire, so ahu, na waduru ne mpanyimfie so ansa na sɛ ɔpɛ sɛ ɔfa nyinsɛn mpo a, wafa nyinsɛn. Ɛfiri sɛ, yɛahu no sɛ, sɛ wo ankasa no wo nipadua no wonnyinii a, woyɛ dɛn na wotumi san hwɛ nipa foforo? Afei nso so no, na yɛresrɛ sɛ, sɛ ɛkɔba sɛ wonyɛ mmabunu, wonyɛ babunu anaa mpo wowɔ mfeɛ a ɛwɔ sɛ wotumi wo a, wofa nyinsɛn a, wofa afuru a, mepakyɛw bra ayaresabea. Mfa ntena fie.
So woahu? Obi wɔ hɔ sɛ, na meretwɛn kakra. Dɛn na woretwɛn? Mmɔfra no, sɛ ɛduru sɛ wɔyɛ mogyatoa na wɔrenyini no a, ɛwɔ nnuro ne nneɛma nneɛma bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛde hwɛ na yɛde hu wɔn nyini sɛnea ɛbɛyɛ a biribi rekɔ so a, ntɛmpa no ara no ne yɛaboa. So wahu? Na abɔfra no, watumi ahyɛ hɔ anyini kama mm. ansa na waba. Afei nso so no, wo mmiri aso anaa wowɔ mfie a ɛyɛ mu, woba clinic fine. Nea ɛyɛ ka se yɛ no wodi so. Mm. So wahu? Obi wɔ hɔ ɔse, ei, ɛna yɛ sɛ ma mendi wei, mepaakyɛw. Ɔbaatan deɛ, wotumi di biribiara, na mmom no, mpɛn pii yɛbɛtumi aka sɛ deɛ ɔkɔn dɔ ne deɛ ɛbɛboa ma abɔfra no ayɛ dɛn, atumi anyini yie. Nti w'adidie mu, aberɛ a wafa afuro, ɛwɔ sɛ wohwɛ w'adidie mu yie, make sure sɛ aduane a wodi no ɛyɛ balance diet, biribiara wɔ n'akwan mu, ɛtotɔ n'akwan mu kama kama kama kama. Afei nso so, wowɔ chronic issue bi te sɛ HPT, anaasɛ diabetes, yɛ asikyire yareɛ, anaa yɛayɛ pressure yi a, mesrɛ ma wo nan nyɛ ntiantia. Ɛtɔ da bi a, obi wɔ hɔ a, ɔnni pressure no, na mmom no, ɔfa afuro no na pressure no aba. Nti ɛyɛ a na binom de di agorɔ, but ɛyɛ hu pa ara. Ɛyɛ hu pa ara. Nti yɛnya kyerɛ wo sɛ, oh, yɛkyekyere wo nsa no, ayɛ sɛ wo pressure no wɔ soro. Mesrɛ wo. Wowɔ fie na wote sɛ oti paa anaasɛ wohia obi bi pɛ, tumi ka no bra yaresabea.
Ɛntwɛn sɛ wobaeɛ no, yɛse bra in two months time. Enti no wote fie daabi. So ate aseɛ? Enti woyɛ saa nso so a, ɛno nso so no ɛbɛboa ama saa nneɛma wei no, so ahu? Yɛka biribi te sɛ risk factors, yɛka biribi te sɛ eh, placenta issues, cervical incompetence, saa nneɛma no nyinaa no, sɛ woba yaresabea a, yɛbɛhu ne ntɛm. Yɛbɛhu no ntɛm na yɛaboa wo koraa. Sɛ wa, mennim sɛ woate sɛ obi afɛ afuro ani aka kyerɛ no sɛ no baby, no home. Obi wɔ hɔ, yɛtumi ka kyerɛ no sɛ wobɛda hospital saa kɔsi sɛ wobɛwo. Obi nso so wɔ hɔ a, yɛtumi ka kyerɛ wo sɛ adwuma no a woyɛ no, ɛmmoa wo, enti gyae na tena faako anaa da hɔ saa. So woate aseɛ? Ɛnyɛ adwumaden, kukurukukuru nneɛma. Ne nyinaa yɛ. nneɛma a yɛde nhyehyɛe a yɛde regu akwan mu na yɛaboa sɛ abofra no obetumi ahyɛ yafunu no mu na nea ɛwɔ sɛ onya biara no, wanya na watumi anyin ansa na waba ama yɛawo no. Madi kan aka nneɛma no bi wɔ hɔ a, enni me nsam, enni wo nsam, saa nso so na enni dɔkta nsam. But nnipa fam deɛ, kakra a Mɛtumi aka no no. Wo didi yie. Doc me nso mɛpɛ sɛ mede wei ka ho. Nipa kyɛ ɔba. Sɛ lo nso ka ho a. Ɛne ɔmo nso a wafa yafunu na ɔnom nsa no ongyae. Anaa mepɛ sɛ ɔmo nso. Paa paa ne meka sɛ biribi bia a wodi bia no. Ɛnyɛ adeɛ a ɛɛboa nipadua no. Nokorɛ. So ahu. Ɛwɔ mu sɛ yɛsee deɛ ɔkɔn dɔ bia di. Obi ntua penfoɔ biribiara sɛ. Ee, wei deɛ wontumi ndi, wei deɛ wontumi nni. Yɛnhyɛ da ntua saa. At the same time nso no, deɛ ɔdɔ wo kɔn no anaasɛ w'akɔnnɔdeɛ no a woredi no, hwɛ sɛ ɛde nsunsuanso papa rema wo nipadua no ne abɔfra no a ɔrenyini no. Sɛ yɛtumi yɛ saa nneɛma wei deɛ a, na ɛnneɛ obi, ɛɛ, aborɔfoɔ wɔn sɛ humanly possible. Nea ɛwɔ yɛn afa mu a ɛbɛtumi ayɛ nko ara, ɛɛ, abɔfra watwɛn. Woanyi kama kama kama. So ate aseɛ? Wofaa afuro nso so woantena fie. Woaba hospital. Nnuro a yɛde ma wo so wonnom. Wodidi yie. So ahu? Hmm. Yɛnka ase nyinsɛn ɛnyɛ ka. Hmm. Ɛnyɛ ka na ɔka sɛ bi a menni sika daabi. Hmm. Deɛ na wodi naa but wodi ne kama. So ahu? Sɛ yɛka sɛ bi a oh issue bi aba wo pressure wɔ soro wasikyire ne kɔ soro. Ɛmbɔ hu. Okay.
So ate aseɛ? Ɛmbɔ hu. Fa koma pa. Nti dɔkta menyɛ dɛn? Ɛtɔ bi a ɛsan de wo to nnuro foforɔ so hmm. ɛka ɛɛ apemfoɔ nnuro no a wonom no ho. Hmm. Mesrɛ wo, ɛmpa aba. Hmm?
Okay. Wei ni ɛɛ obi kan ɔse abɔfra no nti na wotu saa anamɔ yi. Nti onye mpie deɛ adɛn na wopa aba. Mia w'ani na sɛnea ɛsɛ ɛbɛnom no no nom. Time a yɛse bra ne bra. Time no nsoeɛ na wohu sɛ nipadua no mu nneɛma nkɔ yie a, ntena fie. Yɛsrɛ wo ara sɛ ɛno nso so wobɛyɛ dɛn? Wobɛba na biribiara ayɛ kama. Okay, Meda ase. Auntie Dana, and, uh, Auntie Donna, right? Awurade nhyira wo paa. Na obi de aba ɔse, what should I consider before I can conceive as I'm getting to my mid-forties? Dɛn na ɛsɛ sɛ ɔyɛ berɛ a ɔ- ɔpɛ sɛ ɔfa afuro Bere a ɔrekeka kɔ ne forty years mu yi, ɛdɛn na ɛsɛ sɛ ɔkɔnsida? Nneɛma bɛn na ɛsɛ sɛ ɔkɔnsida? Mpakyɛw, yebeyi ɛno ano, na obi nso nso de aba sɛ ɛdɛn na ɛkɔfa ba ma abofra, ɔse, I want to know the reason why a child comes with asthma. Ɛma, more times no, preterm babies no bi wɔ hɔ a yɛse ayɛ a na wɔyɛ asthmatic, ɛno no, ɛyɛ saa na ɛteɛ? anaa sɛ deɛn na kwafa ba nti ɛka ne saa dɔk bɛboa yɛ wɔ hɔ anaa anti dona. So the last question na ɔka no ɛnte saa.
Okay. I think in our society sometimes deɛ nti a wɔn ka asthma asthma no wɔn bɛ hu sɛ machine sisi abɔfra no ho a. Ɛna ama no oxygen koraa. Every form of respiratory distress ɛyɛ eh, asthma. Oh okay. But our babies wɔn ba a wɔn respiratory distress na ɛnyɛ asthma na ɛkɔɔ sɛ. Okay.
Okay, and then for your first question, uh, so uh, Auntie. Auntie, first question, no. First question, no. Okay, I think 40 say, years. I empo.
Eh, eyi ano a mede ba asese yɛ mi kan bibi sɛ ebi wɔ hɔ a yɛwɔ bi humanly possible okay, okay. ebi nso wɔ hɔ a nkita wɔn nsɛm nkita mi nsɛm dɔkta nso nkita ne nsɛm mm. nti mipa kyɛw mi nua a Saa mmerɛ wokeka kɔ mfeɛ aduanan mu na wo nso so wowɔ anidaasoɔ sɛ wopɛ sɛ wofa afuro. Nea mɛtumi aka ara ne sɛ, seesei a menim sɛ woaware sɛ wonwareeɛ, mentumi nkyerɛ. Ɛna menim mmerɛ dodoɔ nso so a wopɛ afuro de awo ba. Nea mɛtumi aka seesei ara ne sɛ wobɛnya gyidie wɔ Nyame mu na afei woatu anammɔn akɔ ayaresabea. Okay. Ah, yɛn yɛ free KNUST hospital na yɛba. Nti KNUST Wobɛtumi aba.
Yɛwɔ specialist. Yɛwɔ gynaefo bebree. Akuku dam wɔ hɔ a. Wobɛtumi aba. Wɔn ne wo bɛto nsa na wɔasɔ wo nsa na yɛahwɛ kwan a yɛbɛtumi afa so na yɛaboa wo na wo nso so no woadane ɔbaatan okay aha but ne ne dodoɔ naa nso so kita ɛwɔ nyame nsɛm okay mm. dodoɔ naa wɔ nyame nsɛm ah. sɛdeɛ anti dɔna ɛɛka no nti wonya nyame ho awerɛhyɛ mu nso a ɛgye di sɛ nyankopɔn nso ɛbɛboa no ayɛ ayɛ wakoma so adeɛ no ɛde ama wo na another question nso ɛwɔ ha say how do i care for the preterm after discharge nti ɔno wawo um, preterm baby um, kwan bɛn so na ɔbɛfa ahwɛ no nti dɔk mepa kyɛw boa yɛwɔ hɔnom ne kakra. Nti sɛ wawo preterm baby na yɛyi wo yɛ discharge wo ama wo kɔ fie a first thing ɛyɛ KMC no ɛni sɛ wo gyae. Ae.
Obi wɔ hɔ a ɔkɔ fie ɔkɔ gya akwaraa no ato hɔ ama awo akɔ ne mu, dabi. Ɛwɔ sɛ wo hyehyɛ baby no ho to help with their thermo regulation, wo hyɛ ne kyɛ, socks, ne nsa ne so ɛɛ ɛwɔ sɛ wɔde biribi hyɛ hyɛ ne nsa te sɛ nea yɛ papa yi ayɛ a ɛwɔ yɛ television yi so. Nti wo yɛ KMC ɛwɔ fie a ne nyinaa aboa wo baby no. And another thing ɛyɛ infection prevention ɛnyɛ afei na wawo preterm a wo kɔ frɛ efiefoɔ sɛ obiara mbɛsra wo. Dabi. They can come and visit you but they shouldn't go, they shouldn't be touching, touching the baby. Sɛ obi bɛfa abɔfra no koraa a, ɔsɛ sɛ ɔwɔhye ne nsa. Ebia ɔwɔ baabi a ɔnam, wakyiakyia nkurɔfo bebree, ɔbaeɛ a na ɔde abɛsɔ wo preterm baby no. It's not advisable. So if people come to visit you a, you can be with them at one place na wo baby no nso so da. ne ne room mm. if you don't want them to ɛnyɛ sɛ obi bɛba na ɔbɔ wa gu no so mm. ne nyinaa it doesn't help they must with, not be too exposed ɛnsɛ sɛ yɛ gyegya wɔn yɛ gyegya wɔn ma obiara akwara biara na wabɛsɔ wɔ pretem ne mu obiara ɛnhyɛ sɛ yɛ hand washing ɛyɛ very very important oh. and then feeding no nso so okay before you go home usually yɛ calculate amount a baby no hia in a day for breast feeding nti as you are putting the baby to breast you are supposed to do express top up um, breast feeding nti yɛbɛma wo quantity obi a this baby can tolerate fifteen meals to twenty meals mm. every two hours biara ti nhyehyɛeɛ a wo doctor de bɛma wo no ɛwɔ sɛ wodi so ɛne sɛ wokɔ overfeedi baby no sɛ because wopɛ sɛ ne weight no ba ntɛntɛm wokɔ over feed some of them will aspirate aduane no a ɔdi no afei ɛbɛma ne home koraa kɔ ntɛntɛm na ɛwɔ sɛ wɔsan aba back to the hospital so you just have to follow every instruction a yɛde bɛma wo then follow up after discharge yɛhyɛ wo date initially for our primary sometimes yɛtumi ka sɛ ebia every three days biara kɔ weighing na yɛhu the progression of the baby's weight onkɔ a Ɛmboa wo, wobɛba na afei de akora no ayɛ more nourished. Nti yɛhyɛ wo date sɛ ɛwɔ sɛ woba follow up visit a, please ensure that you come so that if there are any complications during you being at home a, yɛbɛtumi a detecte na yɛaboa wo in that aspect. So that is how you care for your baby at home after discharge. Okay.
Auntie Donna, obi nso de aba, ɛnɛ deɛ questions no baa na yɛbɛma yɛ paa. Ɔse ɔno ɔwɔ preterm baby but ne kunu nyɛ supportive. Eh ɔwɔ ne nkyɛn koraa sɛ ɛnɛ wɔ kasa nti ɔno nipa saa no ɔnyɛ ne dɛn. Yoo me sista eh ɛyɛ a na ɛyɛ ahomete bebree sɛ wo care for preterm mm. preterm ɔmo care no ɛnda fam sɛ wohwɛ obi a ɔwɔ preterm no ɛnhyɛ da nda fam saa nti dadi wei deɛ yɛsrɛ wo a kangaroo fada care KFC ɛyɛ dɛ papa mm. nti yɛsrɛ wo sɛ Wo nso ɛyɛ a wo bɛsɔ yɛn mu kakra. Na kangaroo no wo kɔ fie na sɛ wo yɛ a doctor abɔ so abere biaa ɛwɔ sɛ abɔfra no ɔhyɛ wo bo saa so ahu nti wo yi ne ho nyinaa na ka ne diaper no nko a na wo yɛ ɔba a ɔhyɛ onufo yi ntɛm ha sei na wakyekyere no abɔ hɔ na wahyɛ w'atadeɛ agu so kama. Bere a ɛbɛkɔba sɛ wuntumi nyɛ kangaroo yɛ bere a ebia woresi nneɛma nti wokuntunu wo mu. So ahu? Ɛtɔ da bi mpo a, sɛ woreda a, wobetumi asɔpɔte w'akyi with pillows, na abofra no gu so hyɛ hɔ. Enti Daddy, wo deɛ wuntumi nyɛ biribiara mma yɛn a, yɛ KFC.
Yɛ KFC ma yɛn. Fa no hyɛ wo koko na yɛakyekyere no abɔ hɔ. Wohwɛ TV, wutumi de no yɛ. Woyɛ kɔ, wonantenante fie no adeade no nyinaa, wɔbɛtumi ahyɛ wo hɔ na woayɛ. Afei nso, dɔkta ka biribi fa management at home no, na ɔka about feeding. Adeɛ, anaasɛ ɔka about aspiration, adeɛ baako a yɛahu paa a ɛredi mmɔfra no nya ɛyɛ yɛfrɛ bi sɛ aspiration, sɛ wadidi na atram no. Mpo mmɔfra no a wɔn mmerɛ aso no, ɔmo wɔ that issue nti ɛkɔba sɛ preterm no ɔno no ɛna medi kan ka ɔno ɔhyɛ ne ne maame yam a onim sɛ yɛyɛ biribi ama no nti ɔsan ba still na ɔwɔ saa mentality no preterms bebree kura ɔmo nyi kura yɛ sɛ ɔmo yɛ daddy bee foɔ kyɛ sɛ
so time ɔmo ba nti debia ɔma ne nufo a bɔ n'akyi.
bɔ n'akyi, bɔ n'akyi kɔsi sɛ ɔbɛgu so. Mma ne nufoɔ no mfa no nto hɔ. Yɛsrɛ wo, mfa no nto hɔ. Bɔ n'akyi. Nea ɛyɛ koraa ne sɛ, wode no hyɛ wo bo no a, ɛnkyerɛ sɛ ɔhyɛ hɔ ara no no. So wahu? Ɛno no, ɛmma no ɔgu so a, ebi nkɔfa ne hwenem, ɛnna ebi nkɔfa baabi. na wakɔ akɔwu anaasɛ ama ne home no asan akɔ back to im distress. Oh Awurade nhyira wo Auntie Donna paa na yɛ brɛ na yɛ brɛ aa ne saa yɛ bɛ fa calls nso na um messages sɛ in paa na um this is from more editing ɔse this is very educative God bless you for today's topic Mister Moore Awurade nhyira wo paa na Hey Auntie Donna ne um, Doctor Rhoda mo wɔ fans wɔ ha paa wɔ Facebook ɔse go girls this is from Betty Ɔsɛe Mɛnsa Adet Blessing ɔse God bless us all ebio nso Abba Mɛnsima ɔno nso se go, uh, God bless you all uh, Daniel Kotoka ɔno nso se God bless you all from Pandai district Awurade nhyira wo paa um, Adet Blessing ɔse is it advisable to expose preterm baby to early morning sunlight megyedi sɛ no yɛbɛyi wano ɛna um, Adwoa Saki ɔno nso se mama wuro all the way ae fans ne ɛba paa awurade nhyira mo paa good job guys Diweba in the building aha na kyerɛ sɛ fans na awurade nhyira wo paa na yɛbɛfa calls nti but um, there is a question nti dɔk Rhoda pɛ ɛbɛ ɛbɛ yi question n'ano ama yɛn a bere a yɛtwɛn afrɛfo yi nti Doc mpakyɛw yi question n'ano ma yɛn na yɛn fa yɛn lines no nso nto ɛm TV no so. Deɛ ɔkaa sɛ ɔ expose preterm to e anɔpa yi I don't know her reason for doing that though but we will not advise that. Okay.
Sɛ if it's about jaundice a ɔnfa no mbra hospital. Cos I think that is the reason why sometimes ebi mo sɛ ɔmo expose no to awia to clear the jaundice. Jaundice no sɛ ɛyɛ level a we have different levels of it nti wo de baby no ba na yɛ take ne sample for ne serum bilirubin so depending on the level yɛ bɛtumi de no ato light ase a yɛfrɛ no phototherapy anaa sɛ in severe cases we have to do exchange blood transfusion but if the levels is minimal it's breastfeeding. we will encourage you to breastfeed because ɛno ara bɛboa a clear jaundice no afiri bɔ ɛɛ baby no system mu but if her reason for exposing the baby is not because of jaundice na ɛyɛ for other reasons koraa deɛ a we don't entertain that you are supposed to keep the babies warm cause ɛnyɛ saa ɔ da bi a wɔn bɛba with hypothermia Oh, okay. anytime bi a wɔbɛba bi a na ne temperature no Oh, okay. ɛwɔ fam.
yɛbɛsrɛ mcr sɛ ɔmfa lines no ngu so berɛ a afrɛfoɔ nso ɛfra aba dwumadie no so mpakyɛ wɔ question bi a Wobɛtumi afrɛ aba dwumadie yi so wɔ 0597724291, 0597724291, anaasɛ 0203903749. Mpakyɛ wo frɛ a ɛne yɛn kasa mfiri wo fon no mu na wobɛ lower wo TV set no de ama yɛn. Nti yɛfrɛ yɛhwɛ yɛn afrɛfoɔ yi. Ɛm Auntie Dona wɔ biribi a ɔbɛpɛ sɛ ɔka de twa toa. Okay nti adeɛ baako Doctor Aboso me mmom mepɛ sɛ. Me pensenpensen mu kakra sɛ ɔreka sɛ nkurɔfoɔ ba fie abɛhwɛ pretends no adeade. W'ankasa maame no nso so no, ɛwɔ sɛ wo make sure sɛ da biara no w'ahosiesie ɛ di mu pa ara yie. Titiriw pa ara no wo nsa hohoro. So ahu? Seesei covid adaworoma nti yɛwɔ sanitizers wɔ hɔ nti yɛbɛsrɛ sɛ da biara no hohoro nsa.

Nna ennya anaa for eh ɔba a ɔnye ne eh wei Ellie sɛ obedi.
Mpacho gyina yie na yɛn nte wo nka eh me nte w'asem pa ose tuna tuna fish tuna fish ahaa ayɛ dɛn. Yɛse ɛnyɛ sɛ obi a wafa yɛ fufufuo no ɛbɛdi two nurses ɛnyɛ sɛ ma no wu prematurely. oh okay okay ɛwɛ deɛ ɔhɔ nom na mɛ ti afiri nti ɛm mpatsɔ doctors ni bɛ yi wa no ɛm mpatsɔ ɔfrɛ fɔ ɔfrɛ awɔ so mpatsɔ din ni baabi a ɔfrɛ firi. hello patro ebinom ɛfrɛ ɛyɛ line a ɛda so na ɛno deɛ yɛgyegye ɛyɛ text message ne whatsapp message nko nti yɛsrɛ mu a momfrɛ Line ɛɛm lines no a ɛwɔ ɛɛm yellow na yɛde blue atwerɛ no mu ae ɛno deɛ wofra yɛbɛtumi akenkan ɛɛm yɛbɛtumi ate wo nka na wode wo message nso fa hɔnom ba a yɛbɛtumi akenkan de ama wo. Ɛberɛ a yɛretwɛn afrɛfoɔ ɛneɛ na Doc bɛyi saa asɛm no ano a anaa Auntie Donna mpakyɛw yɛse tuna ɛɛm tuna flakes wowe no sɛ wafa yafunu a ɛɛm wa ɛno nokorɛ wɔ mu ne sɛn?

Me baa apomuden adwumayɛ mu. Menya ntee wɔ baabi a sɛ yɛse eh, ɔba a wafa afuro retu no a, eh, ɛtumi ma no wɔ preterm. Mm. Mpo aberɛ a mebɛ gyee nimdeɛ a yɛde hwɛ mmɔfra mpo no, menya ntee biribiara saa. Okay. Enti mentumi nsi so dua kyenkyena twan sɛ ampa woretu no a wobɛwe preterm anaasɛ woanwe nso so a ɛbɛbɔ ho ban.

Online breaking nti nka wotumi gyina yie kakra ma yɛn a. Wo question no mu ayɛ pa. Patwɔ ma yɛnte wo nka ha. Patwɔ mu yɛ. Afei mu yɛ. Na to pan. Ha nti. Yɛ gya ne bi. Kwame Asankwa bɔɔ asan so no bi. Oh, line yi ha adwene, line yi ha adwene. Nana mpakyɛ wɔbɛkɔ na wasan aba bio a yɛnte wɔn nka yɛn. Na question no nso ɛho hia yɛn paa. Yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛyi wo question no nso ano. Nti mpakyɛ sɛ nka wobɛtumi asan afrɛ bio a. Hello? Wow. Nti na kyerɛ sɛ question na edi kan baeɛ no deɛ yɛnte Wisu mpanyin nsɛm da. Ɛɛ ana? Menim yɛn sista question na sɛ kakra me tie na ɔka bi sɛ wɔnye bɛyɛ three months. Menim sɛ saa na metee ya. Ayɛ sɛ ɔso ɔntumi ndidi agye sɛ dɔnsin mu. Saa. Biribi saa na metee yɛ. Menim sɛ saa na na ɔpɛ akyerɛ deɛ a. Okay. Nti na obisa sɛ bi a ɔbɛtumi ayɛ ho deɛ. Ɛɛ ɛyɛ ɛyɛ ampa. Mpɛn pii yɛfrɛ biribi sɛ first trimester.

Aane me mma maa wɔn gyidie no ne deɛ nti a.
Doctors bɛ yiwa no ɛnɛ yɛ kasa fa pretend mpatsɔ na ɔyɛ pretend baby ana ntumi anyina so ɛm dɔk mpatsɔ minim sɛ abɔfra no yɛ pretend baby ana sɛ ɔnyɛ pretend baby ba wɔnya six months apa ho ɛm ɔnyɛ yi nti o deɛ ɔno nso yɛbɛyi n'asɛm bisa na next caller mpatsɔ din ne baabi a wɔfrɛ firi.
Mepakyɛ Aunty Rita na masan yɛ aba fie. Okay Aunty Rita mpakyɛ ma yɛnte wo nka. Ah mese mafa yafunu bosome mmiɛnsa. Okay.
Na aduane a na medi nyinaa te sɛ apart from bɔda mpesi medi nso a na me bo hyehyɛ me. Ah wontumi ndi aduane a na wadie nyinaa deɛ wotumi die yɛ bɔda mpesi. Dabi Wo din so anaa ɔbo hyehyew mpakyɛw saa na teɛ. Line yi ha mpakyɛw ɛno ne w'asɛm bu saa. Meda try. Okay mpakyɛw doctors bɛ yi wa no wayɛ. Ɔfrɛfo awɔ so mpakyɛw din ni baabi a ɔfrɛ firi. hello um, yɛ brɛ na yɛ brɛ ansa nti ansa yɛtwɛn yɛ last caller yi deɛ dɔ um, pakyɛ wobɛyi saa nsɛmmusɛ yɛ aba yɛ anaa nti dɔ na mpakyɛ wobɛyi saa i think sɛ wei deɛ no na nka yɛka ho ase nti ɔse mm. bɔɔde ampɛsie no pɛ ne sɛ sɛ ɔtumi di mm. nti deɛ mɛtumi aka ne sɛ eh, ɛyɛ ampa ɛtumi yɛ saa mm. ba deɛ ɔbɛtumi ayɛ ne sɛ bɔɔde ampɛsie no a ɔdi no a ne bo hyehye no no ɔndi no nkakra nkakra Enti sɛ ebia ɔredi mmienu a, ɔmmu kakraa bi, ɔnwesa nkyɛ ansa na wayɛ dɛn? Wamene. Afei nso so no, ɔdi kakra no a, ɔntena ase, ɛma no nneda hɔ bebree. So wate aseɛ? Ɔntena ase nkyɛ kakra ansa na wasan ayɛ dɛn? Atrae sɛ sɛ ɛno deɛ, ɛsɛ sɛ ɔsɛ ɛno pɛ na ɔtumi di. Ɛtumi ba saa. So wate aseɛ? Nti no ɔndidi, obi ka ɔse wobɛdidi in bits, nkakra nkakra, apart from that no nsoso wobɛwesa akyɛ. So wate aseɛ? Nti wobu bɔdeɛ kakra hyɛ w'anum a, wonwesa no tese ammene. Wesa ma no mfe paa na woato wo bo. Womene a, nya aboterɛ na tena ase, ndeda deda hɔ bebree. Sɛ wobɛtumi asɔre anante nante kakra nsoso a, na woayɛ. Wowie a, na woasan aba. Nti aduane kakra no wobɛkyɛ wɔ ho but wobɛtumi adidi kakra. Okay na mpakyɛw ne ɛɛm the other question no nso. Ah baako no nso so no ɔno nso so ɛɛbisa sɛ ne ba anya bosome nsia na sesei nufuo no abɔfra no agyae. Ɛɛ abɔfra biara ne sɛ na ɔteɛ ebi mu hɔ koraa wɔn ba koraa de nufuo no ma wɔn wɔn nnom koraa nti sesei a na ɛwɔ sɛ ɔhwɛ kwan bɛn na ɛbɛfa so a abɔfra no nadidie no Ebetumi akɔ anim. Enti obetumi ahwɛ efie nnuane a yedi yi nyinaa. Sɛ onya bosome nsia. Mpɛn pii mmofra nya bosome nsia a yɛde nnuane hyɛ wɔn ase. Enti ɔnhwɛ biribi a obedi, ne koko no adeade no, ɔmpɛ koko plus. So ahu? Nka ho. Ɛno nso so bɛboa Na ɛbɛma n'apɔmuden no nso so asi pi asi ta. Ɛno nso bɛboa ama n'apɔmuden no asi pi asi ta. Auntie Donna Weber a na yɛanya no wɔ yɛn settee so na wayɛ nhyira ama yɛn nnɛ pa ara. Ɔyɛ pediatrician, ai, ɔyɛ pediatric nurse, ae, asɛ meyɛ ato post no mu. Auntie ɛnneɛ sɛ wei deɛ wobɛyɛ ayɛ pediatrician a ne sa wo. Ae, nti Auntie Donna Weber a na ɛyɛ, ɔyɛ pediatric nurse wɔ ɛyɛ University Hospital, KNUST, Hospital na ɔyɛ nurse wɔ hɔnom na yɛwɔ Doctor Rhoda Adusei ɔnso ba yɛ show yi so ɛna ɔma yɛ nhyira paa ama yɛn. Doctor Adusei yɛ MO with Pidis anaasɛ MO in Pidis na ɔma yɛ nhyira de ama yɛ paa yɛka sɛ Awurade nhyira wo. Ɛnɛ yɛ dwendwen fa ɛyɛ prematurity ɛho ɛyɛ premature child birth anaasɛ premature delivery ɛno ho asɛm na yɛkae na ɛnɛ Nyame nam ɔnso ama yɛ ayɛ nhyira paa ɔma kyerɛn de afa ɛyɛ premi Yɛka premature childbirth no a, mpakyɛw, dodoɔ no ara sɛdeɛ yɛsi ka no wɔ yɛn hanom yi yɛ premi anaasɛ abɔfra a ne berɛ anso na yɛawo no, abɔfra a bebree no ara nso ka no sɛ yɛde no akɔhyɛ incubator mu, ahaa, saa mmɔfra no na ɛnnɛ no yɛreka wɔn ho asɛm. Na yɛhu no sɛ bosome yi a yɛwɔ mu yi, ɛyɛ November yi nyinaa yɛ bosome a yɛato asi hɔ a yɛde rebɔ saa adeɛ no ho dawuro na yɛde rekyerɛ sɛ Wotumi manage saa mmɔfra no yie a, ɛmma nsonsonoeɛ koraa mpo mmɛda saa mmɔfra no mpo ne wɔn a mɛka sɛ wɔn berɛ soeɛ ansa na yɛrewo wɔn no mpo ntam. Nti ɛyɛ adeɛ a yɛbɛtumi ahwɛ ne aboa ama saa afoɔ no atumi atena ase no. Yɛhwɛ sɛdeɛ ɛsi de nkwadaa titiriw, wɔn a yɛawo wɔn ara de kɔsi mfeɛ nnum rekɔ no kɔ asamando a, ɛyɛ adeɛ a ɛha adwene. Na yɛgye di sɛ Dawuba a yɛrebɔ yi ne ɛho dede a yɛreyɛ yi yɛ adeɛ a ɛbɛtumi aboa ama yɛasɔ saa adeɛ no ano na ama ɛmfa nkwadaa dodoɔ no ara nkɔ owuo mu. Ɛno nti ɛnnɛ na deɛ yɛkasa fa ho no no. Awurade nhyira wo sɛ wogye adwa na woahwɛ yɛn na yɛfa saa akwanya yi so nso hyira yɛn asafo mu akandifoɔ nyinaa. Na ansa na no eh, Doctor Rhoda bɛkyea adɔfoɔ kakra na Auntie, eh, Auntie Donna nso akyea adɔfoɔ a na yɛakyea na yɛde asɔre show no so. Meda mo ase for this opportunity. Adɔfo a yɛbɛkyerɛ wɔn yɛ yɛn co-workers a yɛne wɔn wɔ University Health Service. Okay. With my boss, uh, eh, Dr. Betty, or follow yɛ paa wɔ page no so, Dr. Sin and all our other bosses, and then my work colleagues. currently I can see that my my family members too are watching me okay. from Asokore Mampong. So almost me share omu bebre for nice. supporting me to be here. Okay, okay, okay, nice. Na Auntie Donna, what's mm. also watching out for? Yeah, so Miss Medasi, wa kwenya mo de mai na si me bo de ru. Asem ba kwa me pese me kan se mpa chowo yo ofo a owo ye, owo pre term e wo fie. Me se ayaresabia bia owo wo ho no. Saa mmerɛ yi, bosome November yi, yɛrebɔ eh, preterm ho dawuro nti obi biara ɔnkɔ saa ayaresabea hɔ. Wokɔ a, eh, neonatal unit hɔ no, wɔbɛkyerɛ wɔn nhyehyɛeɛ. KNUST, Nyame adom a, bosome wei, 27th, yɛn nso yɛbɛhyia saa nkorɔfoɔ no nyinaa na yɛabɔ dwa kakra na yɛayɛ nkyerɛkyerɛ na yɛahwɛ wɔn a yɛahwɛ wɔn no nyinaa, wɔn a wɔbɛtumi aba no, na yɛatwa mfoni na yɛato nsa adidi. na yɛakyeakyea yɛn ho. Enti yɛsrɛ obi bia wɔ preterm child biara sɛ wanyin sɛ wayɛ dɛn? Mesrɛ facility a hospital bi a wowɔ no no, yɛsrɛ sɛ mobɛkɔ hɔ. Ɛyɛ a na ɛyɛ anigye paa sɛ wɔbɛba ne ne nkwadaa bi anyinyin. Kyɛ sɛ ɛyɛ a na ɛyɛ anigye. Nti mpakyɛ wowɔ obi saa a, yɛsrɛ wo sɛ mobɛkɔ mo nkyi na yɛn nua mo ayaresafoɔ nso sɛ wɔwɔ hɔ no, wɔn nso wɔn ani agye na wɔahu dwuma a wɔn yɛɛ yɛ no ɛso mfasoɔ a aba. Afei nso so no mɛkyea KNUST sɛdeɛ yɛ sister dii kan kaeɛ no pediatric unit yɛ dɔɔso papapapapapapapapa ɛne yɛn director bio ɛna afei nso PSG ɛna m'asɔrefoɔ bɔmso SDA foɔ. ɛna afei nso so me sweetheart a me ne no baeɛ
Nana Aba Adom Oforiata oh, okay. my one and only oh, okay, okay. baabi a me ne no a na ɛkɔ nti ɔno nso so mɛda no ase paa wɔ ɔpɛ pa a wanya baabi a mɛkɔ yɛ education bi a ɔdi m'akyi
nti yɛ mo nso so yɛda mo ase sɛ moto nsa frɛ yɛn na yɛka sɛ abere bi a mobɛto nsa frɛ biara nso so no Ɛɛ, yɛapono abue, yɛbɛba na yɛde ɔdɔ abɛbɔ ɔdɔ mu na yɛayɛ nkyerɛkyerɛ. Awurade nhyira wo paa, ɛyɛ ahohoahoa paa sɛ yɛtoo yɛn nsa frɛɛ mo nso na moaba. Na yɛ, yɛkyea yɛn Apostle, ɛɛ, Apostle Moses Degenua Metepe ne Sɔfo Maame Diana ne abusuafoɔ no nyinaa. Yɛka sɛ Awurade nhyira wɔn paa, Daddy, akonya a Nyame nam mo so ama yɛanya yi, ɛsɔ yɛn ani bebree. Yɛka sɛ Awurade nhyira mo, ne ɛɛm, Prophet. Richard Antwi, Papa Heaven, na ɔne Sɔfo Maame Gloria ne abusuafoɔ nyinaa. Yɛka sɛ Awurade nhyira mo. Saa ara nso na yɛhyira yɛn General Secretary, Pastor Johnson Kwame Adair ne Sɔfo Maame Kɔkɔ. Sɔfo Maame Kɔkɔ na ɛliidi M'apɔmuden team no. Mama Kɔkɔ, Awurade nhyira wo pa ara. Ɛna afei eh, mmɔfra no nyinaa, Tony Bɛki ne eh, Esther, Awurade nhyira mo pa ara. Na yɛhyira ɛyɛ yɛn evangelist, International Evangelist for Missions, ɛyɛ Evangelist Frank Addo. Franca Ndu, ɔne Sɔfo Maame Doris ne abusuafoɔ nyinaa, Accra Districtfoɔ nyinaa yɛka sɛ Awurade nhyira mo na ɔnyɛ mo kɛseɛ paa. Yɛhyira asɔfoɔ no nyinaa ne wɔn yerenom, asafo mpanyimfoɔ nyinaa na afei yɛn deacon, elders ne yɛn deaconesses yɛka sɛ Awurade nhyira mo. Mehyira adwumayɛfoɔ, THM TV adwumayɛfoɔ nyinaa yɛka sɛ Awurade nhyira obi biara na ɔnyɛ obi biara kɛseɛ. Ne yɛkae yɛn ho sɛ Nyankopɔn yɛ adom a ɛkyena na ɛyɛ afɔrebɔ kɛseɛ no, ɔfinhyia afɔreɛ no, Ɛkyena Nyankopɔn yɛ adom a ana yɛbɔ nti yɛn nyinaa yɛmfa yɛn ho nhyɛm na ɛbɛyɛ nhyira de ama yɛn. Woyɛ friend of THM TV wohwɛ yɛn dwumadie yi a yɛsrɛ wo wobɛtumi a follow yɛn live na wo nso de afi afe yi mu deɛ Awurade ayɛ ama wo no wo nso woatua wabo adeɛ de ama Awurade na yɛgye di sɛ Nyankopɔn bɛyɛ wo kɛseɛ paa na yɛhyira asafo mu asafo mma nyinaa na yɛhyira wo nso a wogye adwa hwɛ THM TV na mefa saa akwanya yi so hyira me maame Sɔfo Maame Adom Ako Ɔne me nuanom no nyinaa, Solo, Awurade nhyira wo, Grace, ɛne Agatha na Ray, Awurade nhyira mo na ɔnyɛ mo kɛseɛ paa na mehyira adwumayɛfoɔ yi nyinaa, Elder Yima, ana ɛnɛ ɔde yɛ wura mu, Elder Yima, Ɔsafo Boakye, ɔne ɔyere Grace, Sister Grace, Awurade nhyira mo na ɔnyɛ mo kɛseɛ paa na yɛ new girl no, Awurade nhyira wo, ɛɛm, ɛnɛ Master Adom Patrick, Junior, ɛna ɛkyinkyim yɛn cameras no ɛde maa yɛn, Master. Patrick, Awurade nhyira wo paa, ne eh, Mr. Emmanuel Ayɛ, ne wɔn a wɔaka nyinaa, Mr. Ɔsɛe, ne abusuafoɔ no nyinaa, yɛka sɛ Awurade nhyira mo. Auntie Benes Akosombo, ne me nuanom no, yɛka sɛ Awurade nhyira mo na ɔnyɛ mo kɛseɛ paa. Ma menkyɛ Doki Joy, ae, me nua ketewa wei deɛ, m'ani gye ne ho yie paa. Ɔhu Uncle Billy a na n'ani agye, ne Mr. Owusuma no nyinaa, Victor, Victoria, ae, Samuel, ne Nana Ama ne Aseda, Awurade nhyira mo ne abusuafoɔ no nyinaa. Awurade nhyira obi biara. Yɛhyira obiara sɛ mogye Agya na mohwɛ yɛn. Awurade nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ. Dase nnɛ Nyame yɛ adom a yɛbɛsan ahyia. Yɛakra wo. Bye bye.